Ech mengen mir kéinten ufänken, wann e puer vun iech schonn esou fréi hei sinn, iech net nach méi laang waarde loossen. Awer en décke Merci fir äert Kommen op eis Pressekonferenz vum nationale Virstand. Mir sinn erëm eng Kéier aussergewéinlecherweis an der Stad, mee déi aussergewéinlech. D'Methoden hei schénge jo e bëssen ze daueren. Wéi Der wësst, kënne mer och duerch déi sanitär Situatioun eise Comité national nach ëmmer net an eisem übleche Sall ofhalen. An dofir si mer am Hémicycle, um Kongresszentrum um Kierchbierg. An Der wäit dat hei e bëssen op der Hand. Merci op jidde Fall fir d'Dobäisinn. Et ass wichteg fir eis, well mir hunn haut an eisem nationale Virstand, erëm eng Kéier festgestallt, mee dat ass och schonn zënter enger Zäitchen esou, dass mer en décke Programm hunn am OGBL a mir hu ganz, ganz vill Aarbecht, wéi Der wësst. Och duerch déi Situatioun ass et esou, dass d'Gewerkschaft vill gebraucht gëtt, dass d'Leit den OGBL an dësen Zäite méi wéi jee brauchen an dass mer op villen Terrainen, esouwuel an de Betriber wéi op individuellem Plang fir d'Membersbetreiung wéi op nationalpoliteschem Plang, vill Aktivitéit hunn an vill musse kämpfen. An leider ass et dann awer och esou, dass och d'Patronat a virun allem och d'Regierung dat oft net esou an éischter Stell gesäit, dass mer musse mat abezu ginn a musse gelauschtert ginn. An dat bréngt da mat sech, dass mer och do musse streiden, fir Gehéier ze fannen. An alle politeschen Aktualitéiten an Dossieren. Mir hunn dann de Moien en Ausbléck gemaat op d'Actualité politique, wou ech iech déi eenzel Dossier wäert presentéieren. A mir hunn och wéi üblech e Punkt gehat, wou mer op Dossieren an de Betriber oder an eenzelne Secteuren agaange sinn. An dat waren der och ganz vill, well Dir suivéiert dat jo, Dir sidd jo och ëmmer live dobäi, ma ganz eng ganz Rei Konflikter hunn a Kollektivverträg an a Betriber a ganz viru ville schwéiere Situatioune stinn, Restrukturatiounen ofbauen op alle Plazen, a wou mer dann och do vill Aarbecht hunn. Ech sinn awer frou kënnen ze soen, datt elo de Berny opgehalen huet weider ze schaffen an datt mer do sinn a weider maachen a matmaachen. An an deem Sënn si mer dann awer och frou, dass trotz der sanitärer Situatioun et méiglech ass, dass, wann et noutwendeg ass, dass mer och kënne mobiliséieren. An dat hutt Der matkritt an leschten Zäiten an Dir wäert et nach matkréien an nächsten Zäiten. Dat heescht, mir hu weider eist Manifestationsrecht, e ganz wichteg Basisrecht fir eis Gewerkschaften, a mir hunn och dovunner scho Gebrauch gemaach a mir suergen och dann, Dofir, wa mer emol deemoen hunn, dass d'Sécherheet an d'Gesondheet vun de Leit assuréiert ass, dat wëll ech och nach eng Kéier betounen, well ech weess och, dass et aner Demonstratiounen ginn, mee mir sinn déi net, mir sinn déi, déi d'Massen unhalen an d'Sécherheetsdistanzen respektéieren an natierlech op d'Gesondheet vun de Leit do oppassen. An dat huet jo och elo ëmmer gutt geklappt. Mir haten e wonnerschéine Fraestreik, dee volle Succès war an eng flott, D'Stëmmung an eng flott Mobiliséierung war, mir hate Piqueten an eenzelne Betriber, mir haten ënner anerem e grousse Protestpiquet am Secteur vum Nettoyage, op dee mer och nach agaange sinn, a mir wäerten och nach aner Rassemblementer, Demonstratioune, gewerkschaftlech Aktiounen, anerer Pointen hunn an der Zukunft. Eng dovunner ass ganz no, an zwar schonn e Samschden, an do si mer och drop agaangen, Dir hutt et matkritt, mä e Samschden ass déi nächst Demonstratioun an der Logementsproblematik. Den OGBL ass do net alleng, mir sinn do mat enger 20 aner Associatiounen an enger Koalitioun, déi sech nennt Koalitioun Wunnrecht zesummen, a mir hate schonn eng éischt Demonstratioun an der Stad virun enger Zäit. wou mer ganz kloer eise Forderungen Nodrock ginn hunn a wou mer gesot hunn, et muss elo gehandelt ginn. An Dir wësst dat alleguerten, d'Wunnengskris, déi huet sech duerch Corona net entschäerft, mee eigentlech nach verschäerft. D'Präisexplosioun ass horrend an déi Präisspiral ass net méi ze bremsen ouni politesch Volontéit an elo direkt A séier politesch Signaler an Decisiounen, déi mussen an déi richteg Richtung goen. Dir kennt och do eis Positiounen. Mir brauchen endlech eng Gesetzgebung an eng och Besteierung, déi der Spekulatioun hei zu Lëtzebuerg mam Buedem a mat den Immobilien en Enn setzt. Ouni eng Brems fir déi Spekulatioun kréie mer déi Präisspirale net an de Grëff. Do hu mer eng ganz Rei ställech Fuerderungen an ënner anerem eng um Impôt foncier, wou ganz sécherlech vill ze maachen ass a wou mer unbedingt eng Progressivitéit mussen erakréien, dass et eben oninteressant gemaach gëtt fir e puer wéineger, déi hei e Groussdeel vun den Terraine besëtzen. fir mat dem Terrain, mat den Immobilien ze spekuléieren. Dat heescht, mir hunn iwwert eis Fuerderungen am Beräich Steieren an Impôt foncier geschwat. Mir hunn awer och am lokative Beräich Fuerderungen, dat wësst Der och, iwwert, an dat ass eng ganz konkret, déi elo och op der Manifestatioun wäert zum Ausdrock kommen, well dat hat mer an der leschter Manif ugekënnegt, de Projet de loi Bail à loyer, dee läit Dee läit um Dësch, den ass um Instanzewee an et ass an eisen Aen e total kontraproduktive Projet de loi, deen u sech näischt mécht, fir de Loyerspräis an de Grëff ze kréien. Au contraire wäert en d'Situatioun esouguer riskéieren ze verschlëmmeren. Mir brauchen endlech eng Mietbrems an déi ass net real, déi do drasteet. Mir brauchen eng, déi real ass an déi déi et fäerdeg bréngt, datt d'Loyeren sech parallel entwéckelen zu den Akommes an zu de Revenuë vun de Leit, fir kënnen déi Problematik an de Grëff ze kréien. Mir hunn dat op der leschter Manif hu mer gesot, dee Projet de loi, dee muss direkt vum Dësch geholl ginn, well well en der Problematik net gerecht gëtt. A wann dat net passéiert, dann hale mer net méi op an da gi mer weider demonstréieren. An dat hu mer versprach a mir halen et an. A mir wäerte weider demonstréieren. Dat heescht, e Samsde wäert Der jo warscheinlech da mat suivéieren an dobäi sinn, hu mer déi nächst Demonstratioun mat der Koalitioun. Rendez-vous um 3 Auer op der Gare an der Stad an da gi mer am Cortège bis op d'Place d'Armes an do wäerten d'Riede sinn. mat allen inhaltleche Fuerderungen. Dofir ginn ech elo net weider drop an. Dir kennt och eis Haaptpositiounen am Beräich Logement an an de Riede wäerte mer dat do nach kënne weidermaachen. Mir wäerten dann en zweete Rassemblement hunn, och dat hutt Der wahrscheinlech scho matkritt, wou eis awer besonnesch freet, dass mer déi Décisioun och konnten am nationale Virstand haut besigelen, ass, dass mer wäerten erëm versichen, wann och ëmmer d'Situatioun et erlaabt, eng éischt Mee-Feier ze maachen. Also mir hate lo ganz vill driwwer diskutéiert, well ee jo an dësen Zäite guer net sécher ass, wéi geet et weider, wat kënne mer, wat kënne mer net. Mee wat eebe sécher war, ass, datt mer eist traditionell Fest vun de Kulturen an de Famillen net kënnen maachen am Nemmënster esou wéi mer et gewinnt waren duerch d'Situatioun. Dat deet eis Leed an d'Formule ass, déi bleift bestoen an ass eng gutt Formule, eng flott Formule an déi wäert an den nächste Jore weider gefeiert ginn an där Form. Mee dëst Joer ass et awer nach net méiglech an aus deem Grond wollte mer awer och net eis éischt Meefeier natierlech ganz fale loossen. Dir wësst, dass dat e wichtegen Datum ass fir eis Gewerkschaftler a mir wollten och versichen, et net reng online ze maachen.

wäert sinn. Fir de Moment kënne mer natierlech näischt genau verspriechen a soen, wou, also um wéi vill Auer an wéi et weidergeet, well et hänkt jo natierlech of vun deem, wat an deem, zu deem Zäitpunkt erlaabt ass. Geplangt wär op jidde Fall et den éischte Mee moies um 10 Auer ze maachen an dann en attendant gesi mer, zu wéi vill mer kënne sinn an a wéi enger Form dat Ganzt wäert stattfannen. Egal wéi probéiere mer et an der, also dobaussen, am fräie Raum ass d'Ustiechungsgefor jo souwisou scho méi kleng a mir probéieren et dann och do am Respekt vun alle sanitäre Konditiounen kënnen duerchzezéien. An et ass wichteg, dass mer och vun eisem gewerkschaftlechen Demonstrationsrecht kënnen Gebrauch maachen, well et ass grad ëmsou méi wichtig an dësen Zäiten, wou mer jo viru villen Erausfuerderunge stinn a wou mer wëssen, dass déi schaffend Leit an hir Famille vill duerch déi Kris hei wäerte leiden. Déi Konsequenze vun der Kris, also déi sanitär Konsequenzen, déi spiere mer jo direkt, déi ekonomesch fänke mer och un ze spieren op ville Pläng. An och déi sozial Konsequenzen, déi ginn ëmmer méi desaströs. D'Leit, an do si mer jo elo voll an der Aktualitéit, mir gesinn elo d'Restauranten, ginn se op, ginn se net op, d'Mesuren, wéi ginn se weider, wéi ginn se décidéiert, wéi wäert am Ausland passéiert. Mir gesinn, datt mer eis Fräiheeten nach laang net wäerten erëm esou zréck hu wéi mer et gewinnt ware viru Covid, datt mer nach e ganz laangt Stéck wäerte musse mat der Pandemie liewen. A mir sinn alleguerten, mir sinn es midd, mir hunn d'Flemm, mir hu si frou, wann dat Ganzt eriwwer ass a wa mer eis erëm kënne physesch beienee gesinn. Och fir eis Gewerkschaften ass dat natierlech ganz wichteg, och dat, dee Moment vun der Solidaritéit a vun dem kollektiven Zesummesinn a vum Austausch ass e ganz wichtegen. A mir spieren eben, dass do ufänkt d'Müdegkeet grouss ze gi bei de Leit, wat d'Situatioun ubelaangt. An dat betrëfft och d'Aarbechtswelt natierlech. Mir hunn déi, déi laang am Télétravail elo liewen, déi vun de Konsequenze vun der Isolatioun ze spiere kréien an ufänken do midd ze ginn. Mir hunn awer och déi un der éischter Front, déi mat den Ermiddegkeetszeechen elo ufänken ze kämpfen, déi Stress hunn, déi Angscht hunn. déi eng total riseg Charge de travail hunn. Mir hunn déi éischt psychosomatesch Krankheeten a psychesch Trouble, déi no der duerch d'Pandemie entstinn. Mir hunn elo matkriegen, dat ass natierlech de worst case a Katastrophenszenario, wa mer matkréien, datt bei deenen eelere Leit d'Depressiounen ufänken an d'Lo ze goen a Suizidgedanken opkommen, allgemeng duerch d'Gesellschaft d'Depressioune méi héich ginn. An och dat alles kascht eng Gesellschaft eppes. Och dat kascht eppes an och dat dierfe mer net einfach a Kaf huelen. A mir mussen do dogéint wierken a mir mussen do zesumme Léisunge sichen an déi richteg Politik do ugoen. An deem Sënn ass et wichteg, dass mer, An dat ass en Appell vum OGBL un d'Regierung an de Patronat, dee mer ëmmer maachen zënter Ufank vu Covid, datt mer dat an enger sozial Partnerschaft maachen, datt mer dat am sozial Dialog maachen. Dat ass e ganz, ganz wichteg, wa mer wëlle gemeinsam déi Kris hei kënnen iwwerwannen, da kann et nëmme sinn, andeems mer eis zesummen duerchsëtzen a gemeinsam Léisunge fannen. Et ass och esou, datt, wann ech soen, D'Konsequenze loosse sech och op sozialem Plang ëmmer méi ze spieren an ass et dann gesäit een dat leider och an deene schlëmme Statistiken, déi wou d'Inegalitéite beweisen, déi zu Lëtzebuerg klammen an also och europawäit a weltwäit. Mee och hei am Land hu mer ëmmer méi Inegalitéiten, de Risiko vun der Aarmut geet weider an d'Lut. Mir sinn elo bei de Working Poor, also bei der Pauvreté au travail si mer dat schlechtst Land an Europa Mir hunn och aner traureg Zensuren, wat de Gini-Koeffizient ugeet. Do si mer zënter 2018 elo emmer iwwert der europäescher Moyenne. Mir hu bei eppes, wat mer also, ech wäert och ëmmer erëm widderhuelen, bei d'Pauvreté bei de Monoparentauxen, déi, Drastesch zougeholl huet, da si mer elo dat drëtt schwächst Land an Europa. Mir hunn de Problem Logement, wéinst deem mer jo och demonstréieren, ass sécherlech ee vun deenen, wou eis Kaafkraaft un alleréischter Stell trëfft, dat wësse mer. An och do si mer am europäesche Verglach dat zweetschwächst Land, also wat den Taux d'effort, wann ee just de locative Beräich hëlt, ubelaangt, wou d'Menagë musse maache fir kënnen e Loyer um Enn vum Mount ze bezuelen, alles dat sinn Tendenzen, déi an déi falsch Richtung ginn. A mir brauchen also elo Ënnerstëtzung fir d'Leit a mir brauchen elo eng Verstärkung vun der Kafkraaft. Dat kennt Der och vun eis. A wann ech soen Verstärkung vun der Kafkraaft, dann ass et implizit kloer, datt op kee Fall, wat op kee Fall dierf geschéien, ass, datt elo ugefaange gëtt ze spueren. An do si mer eis alleguerten eens, dat wär dee schlechte Wee, dee mer elo kéinte goen. Mir sinn absolut net an der Situatioun, wou mer sollen eng Austeritéitspolitik maachen. Au contraire, mir mussen elo d'Relance ukurbelen. Mir mussen elo dofir suergen, wa mer wëllen d'Ekonomie relancéieren, da musse mer och dofir suergen, datt et de Leit gutt geet. A mir mussen elo eppes do dogéint ënnerhuelen. An da si mer an der Aktualitéit an da si mer an der Situatioun, wéi kann dat Ganzt herno finanzéiert ginn. A mir wëllen do och ënnersträichen, dass mer dat begrëissen, dass um LSAP-Kongress och gesot ginn ass, dass et net dierf zu méi stäreche Belaaschtunge vun den ënneschten a Mëttelschichte kommen an dass, wann et drëms geet, wou mir brauche méi Recetten, dass dat sécherlech un éischter Stell emol muss bei de grousse Betriber ugesat ginn. Mä dat ass eng Uleies vum OGBL zënter Laangem, datt mer endlech méi Steiergerechtegkeet hei zu Lëtzebuerg bräichten. Wa mer Steiergerechtegkeet soen, dann ass et natierlech eng aner steierlech Belaaschtung vum Kapital. Mir hunn do eng ganz Rei Fuerderungen. An ech denken, datt et wichteg ass ze soen, datt d'Ménagen an d'Personnes physiques waren déi, déi bei der leschter Kris bezuelt hunn an do déi grouss steierlech Belaaschtungen an Austeritéiten erlieft hunn op ville Pläng an elo muss dat Ganzt ëmgedréint ginn an elo ass et un deenen, hei ass gesot ginn, Krisegewënner, dann dofir opzekommen, fir déi Recetten ze generéieren, wa se dann néideg sinn. Verstitt eis awer net falsch, mir spieren net deen Dee Spuerzwang do, au contraire, deen deele mer elo net. Mir sinn am Moment nach ëmmer an enger Situatioun vun emol Urgence, kucken, déi Mesurë bäizebehalen, déi eis iwwert d'Ronnen hei bruet hunn, de Chômage partiel, d'Aiden un d'Entreprisen, all déi Forme vu Subventiounen an Aiden, déi elo gefloss sinn, déi mussen elo emol weider fléissen. Et dierf elo net, mir dierfen net an an eng reng budgetär Iwwerleeung verfalen, well hei geet et nach ëmmer elo emol drëm, d'Gesondheet vun de Leit ofzesécheren an d'Mënscheliewen ze sécheren an net ufänken an e Spuerdrock ze kommen. An an deem Sënn brauche mer natierlech Moyenen an do si mer jo och frou, datt d'Europäesch Kommissioun och dat och esou agesinn huet an hir budgetär Regele gelackert huet fir 2020 schonn an och 2021. Dat war och wichteg, dass dat verlängert ginn ass. Mir sinn och do fir eng weider Verlängerung doriwwer eraus, well och 2021 wäert nach net d'Ekonomie erëm esou lafen, wéi et virdrun de Fall war. An d'Europäesch Kommissioun ass jo dann amgaangen, hire Plan de relance an de résilience, ze definéieren an déi freet dann déi eenzel Member Länner fir hir eege Pläng eranzegi wéi der wësst. Bis Enn Abrëll muss all Member Land säi Plan de reprise et résilience un d'Europäesch Kommissioun eran ginn hunn an d'Europäesch Kommissioun déi schreift vir op wéi enger Punkten dee Pläng muss definéiert ginn an déi schreift och vir datt dat oder déi préconiséiert och datt dat soll am Sozialdialog passéieren. A mir begréissen dat, datt an der Europäescher Kommissioun déi sozial Konnotatioun net méi u Bedeitung kritt huet, wéi et an der Vergaangenheet de Fall war, de Socle des droits sociaux méi grouss geschriwwen gëtt, och elo konkret soll an engem Plan d'action ëmgesat ginn. Dat sinn alles wichteg Mesuren. Datt an deene Pläng och muss all Land Stellung huelen zu senger Cohésion sociale an zu senger Lutte géint d'Inegalitéiten, dat sinn alles Saachen, déi mir begréissen, a mir begréissen och, dass si soen, dass dat soll an engem Sozialdialog passéieren, mä mir soen awer och, dass dat hei zu Lëtzebuerg nach e bëssen hapert. Mir sinn, dat fënnt statt, dee Sozialdialog do, dee fënnt statt an dem Kader vum Semestre européen, eng Veranstaltung, déi elo konkret um Datum vun nächst Woch, den 30 März, wäert sinn, wou Patronat, d'Gewerkschaften, d'national representativ Gewerkschaften, a Regierung zesummen am Kader vum Conseil économique et social komme fir doriwwer ze diskutéieren, wéi soll dann d'Welt vu moar gestalt ginn a wat sinn déi Haaptakzenter, déi an deene Plans de reprise a résilience fir eist Lëtzebuerger Land sollen definéiert ginn. Mir gesinn awer dann en attendant, datt d'Regierung schonn en Avant-avant-projet publizéiert huet, wou mer einfach bedauern, datt dat elo scho passéiert ass, ier déi Concertatioun stattfënnt, a mir wëllen net herno Moutarde après dîner hunn an da gesot kréien, voilà, et ass alles schonn definéiert. Dat wäerte mer och den 30 Mäerz nach eng ganz kloer soen, dass mer do wëlle mat abezu ginn an dass eis Prioritéite mussen an dee Lëtzebuerger Plang do erafléissen, esou wéi d'Europäesch Kommissioun et jo och virgesäit. Ech ginn net op all eenzelnen Dossier vun eise Prioritéiten an, well dat géif elo e bëssen de Kader sprengen. Ech soen Iech d'Kapitelen, déi awer virgesi si vun dem europäesche Plang, wou all Land soll drop äntwerten. Deen éischte Kapitel ass d'Transition verte. Do hu mir och eng ganz Rei Fuerderungen, wéi dat soll passéieren a virun allem, well Der wësst vun eis, wat eis wichteg ass, dass All Froe vun der Transition écologique, all Froe vun der méi gringer Wirtschaft a méi gringem Liewe kënnen nëmme diskutéiert ginn a passéieren, wa se och sozial gestalt ginn a wann et net zu Kassen an der Gesellschaft kënnt duerch d'ekologesch Transitioun. An dat ass e bëssen den Haaptaccent, op deene mir eis Fuerderung zu der Transition verte formuléiert hunn. Deen zweete Kapitel ass d'Transformation numérique. Do si mer natierlech och direkt an eisem Kärgeschäft, an der Digitaliséierung vun der Aarbechtswelt. Och do hu mer eng ganz Rei Fuerderungen, wou mer, wou sech haaptsächlech drëm dréinen, dass mer den Aarbechtsplazenerhalt musse verteidegen, den Maintien de l'emploi an d'Garantie de l'emploi musse verteidegen, dass mer mussen de schaffende Leit et méiglech maachen, an enger neier digitaliséierter Aarbechtswelt zerechtzekommen. dass do mussen d'Investitiounen, déi néideg, gemeet ginn, dass en d'Leit Weiderbildungen, Ëmschoulunge kréien, fir kënnen op nei Aarbechtsplazen oder ëmgeännerten Aarbechtsplazen sech zerecht ze fannen. Dann deen drëtte Kapitel ass dee vun der Croissance vum Emploi. Emploi intelligent, durable et inclusif ass natierlech och fir eis e wichtegt Thema. Do geet et jo och ëm d'Substanz. Do si mer och bei esou klasseschen Fuerderunge vu bessere Gesetzgebungen ronderëm den Emploi am Code du travail, iwwert de Plan maintien de l'emploi, iwwert de Plan social, déi Reformen, déi do noutwenneg sinn, fir kënnen ofzesécheren, dass mer e gudden Emploi hei zu Lëtzebuerg hunn. Do geet et awer och ëm dat, wat ech virdru kuerz ugeschwat hunn, déi ganz psychesch Erkrankungen, déi op der Aarbechtsplaz, kënnen entstoen. Oft haut ass, gëtt dat, dat sinn alles Krankheeten, déi nach ëmmer net als, als Aarbechtskrankheeten unerkannt ginn, well de Problem ass, mir hunn nach ëmmer eng Aarbechtsmedezin, déi misst reforméiert ginn, fir dem ganzen neier Aarbechtswelt do kënnen gerecht ze ginn. Do geet et awer och ëm Aarbechtszäiten, wou mer eis Fuerderungen nach eng Kéier widderhuele vun der allgemenger Aarbechtszäitverkierzung. Och do. si mer frou, wann dat dann an engem LSAP-Kongress thematiséiert ginn ass, well d'Zäit haut do ass, méi ewéi jee, fir driwwer ze schwätzen. Dir wësst, datt dat jo eng Fuerderung vum OGBL ass, eng, déi bei eis jo schonn zënter Joren a Joren wouer ass, déi mir och an all Kongressprogramm ëmmer erëm opgräifen. Mir sinn och frou, datt éischt Schrëtt da geschitt sinn an der Vergaangenheet, mee mir sinn awer nach wäit ewech vun enger allgemenger Aarbechtszäitverkierzung. An haut si mer an enger Welt, wou mer ëmmer méi digitaliséiert Aarbechtsformen hunn, wou mer e groussen Ustieg hunn um Chômage partiel, wou mer wëllen de Chômage longue durée verhënneren, wou mer wëllen eng besser Conciliation Vie-Work-Life erakréien. Dat seet jo jiddereen, dat seet och All Politiker, wou mer mussen d'Charge de travail sech dauernd intensivéiert vun eis alleguerten, a wou et un der Zäit ass a wou et real gëtt, fir iwwer d'Aarbechtszäitverkierzung seriö nozedenken a weider Fuerderen ze fuerderen. Dat heescht, déi gëtt natierlech an deem Kapitel och opgegraff. Bon, elo ginn ech awer schonn ze vill an den Detail. Deen nächste Kapitel ass d'Cohésion sociale et territoriale. Do si mer ganz konkret bei deem, wat eis hei ebe Suerge mécht, bei der, bei der Croissance vun den Inégalitéiten, vun der Aarmut, vun dem Misère, vun de Leit, déi am Misère liewen a wou mir wierklech och do, Europa seet, mir mussen eppes dogéint maachen, och d'Regierung schwätzt, an elo schwätzen vun alle politesche Fuerwen, driwwer, datt mer mussen géint d'Inegalitéite kämpfen, mee da muss awer och eppes konkret op den Dësch kommen. An do kennt Der eis Fuerderungen, Mir brauchen do bal Verbesserunge bei de Léin, mir brauche méi Kollektivvertragswiesen, fir eben d'Léin kënnen ze verbesseren, mir brauchen Diskussionen ëm de Mindestloun, mir brauchen awer och d'Prestations familiales, déi endlech mussen Revaloriséiert ginn. Et geet natierlech net duer, wa elo gesot gëtt, elo ginn se reindexéiert. Jorelaang hu mer Verloschter, zënter 2006. Do muss och eppes passéiere fir déi Jore wou d'Famillen Aboussen haten. Ech hu virdru vun de Monoparentaux geschwat, ma et ass genee do wou mer mussen eppes maache fir ze verhënneren, datt d'Leit an d'Aarmut rutschen. An do sinn all déi Fuerderungen dran, wat d'Cohésion sociale an territoriale ubelaangt. Dann ass dee lescht, also den zweetleschte Kapitel ass dee vun der Santé. Do kommen ech nach drop zrëck. An dee leschte Kapitel ass, wou d'Europäesch Kommissioun erwaart, datt d'Länner Stellung huelen, ass dee vun enger Politik vum Enseignement, vun der Jugend, vun den nächste Generatiounen, vun der Zukunft. An och do hu mer eis klassesch Fuerderungen, déi Der kennt, widderholl an och nach eng Kéier verdéift, datt mer soen, den. Et ass, dat muss e Recht op eng gutt Ausbildung sinn, dat muss en Accès universel sinn, mir dierfen och do keng Privatiséierung am Enseignement zouloossen, et muss engem, et muss, et dierf keng Diskriminatioun bei deene Klengste passéieren a jidderee muss e Recht op eng gutt Ausbildung kréien a jidderee muss och e Recht op eng gutt Weiderbildung kréien, well och do hänke mer nach e bëssen handeran zu Lëtzebuerg. Et ass nach ëmmer esou, datt Leit, déi schonn initial eng gutt Basisausbildung hunn, éischter déi sinn, déi an d'Formation continue ginn, am Berufsliewen, Mir mussen also ni Weeër opmaachen, fir an alle Secteuren a beruffsiwwergräifend d'Weiderbildung ze förderen. Den Apprentissage musse mer förderen an all déi Punkten do, déi eis do wichteg sinn, hu mer do ervirgehuewen. Voilà, dat, pardon, war e klengen Ausflug do an déi, an déi Welt vun de Plans de relance an de Résiliences, déi mer elo am Kader vum Semestre européen diskutéieren. An am Moment lafen déi Diskussiounen am cis zesumme mam Patronat, soudass ech elo nach net ka soen, Esou wéi et wäert ausgoen, wäert dass jo réischt mat drop. An da wäerte mer egal wéi dorobber weider kommunizéieren, wéi mer weider do fueren. Mir wäerten awer der Regierung sécher de Message matginn, dass et net ronderëm eis geet, ronderëm d'Sozialpartner geet, an dass se musse mat eis dee Plang do gutt opstellen an dass dat Soziaalt net däerf ze kuerz kommen, wat leider bis elo och de Fall war. Da si mer an d'Santé, an den Dossier Santé agaangen, well eng grouss, brisant politesch Aktualitéit, wéi Der wësst, an de Carlos huet do eng Presentatioun gemeet vun deem, wat um Gesondheetsdësch am Moment diskutéiert ginn ass a gëtt, a vun deem, wat eis alleguerten e bësse Suerge mécht. An mir, ech maachen et elo ganz kuerz, a wann nach Froe sinn, an de Carlos ass och dofir, Fir et nach weider ze beäntwerten am Detail, mee et Gronn toun an dat wat wichteg ass, ass datt mir am Moment musse mat alle Méiglechkeeten, also mat allem wat eis méiglech ass, verteidegen, datt mer en ëffentlechen, gudden, qualitativ héichwäertege Gesondheetssystem behalen. An dee gëtt attackéiert vu verschiddene Säiten an do si Verschidden Dokteren, déi wëllen aus dem, aus eiser Gesondheet e Business maachen. An do gëtt versicht ze privatiséieren, wat net ze privatiséieren ass. An dat Wichtegst, wat mer hunn, d'Versuergung vun eiser Gesondheet an dat, wat mer alleguerte verteidegen, dass mer do gutt gepfleegt ginn, dass mer keng Zwou-Klasse-Medezin hunn, geet nëmmen iwwert dee Wee, dass dat an ëffentlecher Hand ass. Et gëtt mat ëffentlechen Gelder finanzéiert, de Secteur, an da muss en och ëffentlech gedroe ginn an e kann net an d'Hänn vu. lukrative Geschäfter geroden. Do kennt Der eis Haltung dozou. Dat ass eppes, wat mir ëmmer ofgewiert hunn, an dat gëtt haut awer méi aktuell wéi jee, an dofir muss mer, muss mer eis do dogéint wieren. Dat soe, soe mir dann och ëmmer um Gesondheetsdësch, mee do ass et dann e bësse gesot, an dofir hu mer och do drop higewisen, datt dat vun der Form hier net grad ideal verleeft. Dat ass éischter esou, datt do, all Säit seng Positioun duerleet an da ginn d'Weeër auserneen an et ass awer kee wierklechen Echange an et ass net wierklech e Mateneen driwwer diskutéieren a streiden, wou et soll higoen. An dofir ware mer dann och net frou, wann dann awer Zwëschebilanzen op eemol an Ëffentlechkeet gezu gi vu Gesondheetsdëscher, déi am Fong na ni wierklech ofgeschlossen Diskussioune waren, mee just eenzel Duerstellunge vu Positiounen. Mir wäerten eis op jiddwer Fall dogéint wieren. Mir wäerten och politesch deen Drock do maachen, deen néideg ass, dass och den Extrahospitalier an ëffentlecher Hand bleift. Mir hunn eis net ni géint den Ambulatoire ausgeschwat, mir hunn eis och ni géint Antenne vu Spideeler ausgeschwat, mee et dierf eeben net a privat Hänn geroden, well dat mécht eise Gesondheetssystem futti, esou wéi en haut ass, an dat dierfe mer net zouloossen. Grad a Covid-Zäite misste mer jo eigentlech alleguerten draus gezunn hu wéi wichteg et ass, datt mer eng gutt Santé hunn. Dozou gehéiert natierlech awer och d'Fro, wéi schafft den Dokter? Ass et eng liberal Medezin? Dir wësst, datt mir eis ëmmer agesat hu fir d'Médecine salariée, fir kënnen dat Ganzt ze organiséieren a fir ofzesécheren, datt mer do eng gutt Organisatioun an an de Spideeler hunn. Also mir waren do net géint all déi aner Strukturen, mee déi mussen eben ëffentlech bleiwen. De Carlos huet dann och nach eng Kéier drop higewisen, mee dat kennt Der och, dass den Tiers payant elo Realitéit schéngt ze ginn. 2023 soll et dann do esouwäit sinn, dass et da eng Méiglechkeet gëtt iwwert déi nei elektronesch Weeër. Appen an och iwwert e-Krankeschäin an e-Santé Weeër kënnen ze goen, Prescriptiounen genau kënnen ze goen. An dat si jo eigentlech Saachen, déi mer, déi mer och scho laang fuerderen an déi mer ënnerstëtzen. Mir hunn och iwwert d'Formatioun vun de Gesondheetsberuffer geschwat, mee do ginn ech net weider drop an, do hate mer scho separat Pressekonferenzen. Dann hu mer ganz kuerz en Ausbléck gemaat iwwert d'Deconnexioun, well dat ass jo wichteg hautdesdaags, gëtt ëmmer méi wichteg, grad wa mer da elo an där neier Aarbechtswelt do sinn, an deem mer elo sinn, wou vill iwwer Video geet an iwwer online a Webinar, etc, dass mer awer och kënnen emol heiansdo ofschalten an einfach den Handy ausmaachen. An dat ass en Thema, wat eis ëmmer vill beschäftegt. A mir mierken och an eisem nationale Virstand, dass dat awer alt nees grouss Diskussioune gëtt. D'Leit waarden drop, dass se e Recht kréien op Deconnexioun. A mir hunn dat, sinn dat am Diskutéieren am Wirtschafts a Sozialrot mat dem Patronat. An dat geet erstaunlecherweis gutt virun. A mir schéngen do eis awer an Terrainen ze fannen, wou mer eis kéinten eens ginn. A wann alles gutt leeft, da géife mer do en Avis als CS ofgi fir an de Lëtzebuerger Gesetzgebung e Recht op Deconnexioun kënnen ze verankeren. Et kann ech awer och elo nach net soen, wéini a wéi et weidergeet, well d'Diskussioune lafen nach a mir sinn do nach matzen dran. Dann hu mer och nach eng Kéier drop higewisen, dass wa mer elo, elo si mer an enger Situatioun, wou mer nach net, eng all ze vill Faillitten hunn, au contraire well mer jo villes opgehuewe kritt hunn duerch déi Aiden an duerch de Chômage partiel, mee datt mer awer, falls et, also wann et dann eng Kéier esou wäit ass, datt méi Faillitten op eis duerkommen, datt mer eng besser Faillittegesetzgebung brauchen an datt mer virun allem eng Situatioun brauchen, wou de Salarié, deen an eng Faillite geréit, direkt a schnell gehollef kritt an direkt seng Indemnitéiten zur Verfügung gekritt an net, wéi et haut de Fall ass, leider do nach e bëssen an engem vide Feld, wou näischt passéiert. An do si mer an Diskussiounen aktuell mat den zoustännege Ministeren a mir wäerten och do weiderhin drubleiwen, dass mer do endlech propper Regelunge kréien. De Jean-Luc huet deen Dossier do presentéiert. Frédérique, als Responsabel vum Département de la Fonction publique, wéi dat bei eis heescht, ass kuerz op den Accord salarial agaange bei der Fonction publique. An net, datt mer elo den Accord salarial selwer wéilte kommentéieren, mee mir wëllen awer kommentéieren, datt mer mat Erstaune festgestallt hunn iwwert d'Press, datt dann e Gehaltserofkommen beim Stat verhandelt ginn ass. An Dir wësst, datt mer, net d'accord domadder sinn, datt mir net mat op deem Verhandlungsdësch sëtzen, datt mir emol net méi informéiert ginn, datt mir net consultéiert ginn, datt mir dat herno esou matgedeelt kréien. A mir hunn dann e Gehälterofkommen um Dësch leien, deen eis direkt betrëfft an Dausenden an Dausende Membere vun eis an direkter Linn betrëfft. A mir sinn eigentlech, wann een do déi Leit, Kuckt déi just zesummen zielt, déi indirekt oder direkt vun deem Accord salarial betraff sinn, si mir majoritär an deem Secteur a mir missten domat kënnen verhandelen. Mir hunn déi ronn 3.500 Agente bei der CFL, mir hunn iwwer 20.000 Leit am Santésberäich schaffen, déi direkt ofhänke vun deem Accord salarial. Mir hunn awer och Salariéë beim Staat a bei de Gemengen, wou den OGBL och vertrueden ass an wou mer och Memberen hunn, déi direkt ofhänke vun deem Accord salarial. An da kann et jo net sinn, datt mer do virun e fait accompli gesat ginn. An do si mer nodenegiwwent an hunn dem Minister Hansen e Bréif gemeet, fir him dat och matzedeelen, datt déi Manéier, wéi dat verleeft, datt mer net kënnen domadder d'accord sinn, datt mer op d'mannst, Fir déi nächst kommend Accords salariale musse mat abezu ginn an d'Verhandlungen an op d'mannst elo mussen an deenen Aarbechtsgruppen, déi elo tagen sollen, do drun deelhuelen. Dat war e bëssen en Ausbléck an déi nationalpolitesch Dossieren. Ech hat Iech gesot, dass mer och eenzel. Betriber oder sektoriell Sujeten duerchgeholl hunn. Ganz kuerz zu Ärer Informatioun, Mir haten en Treffe mat der ALPJ, der Associatioun vun de Journalisten, déi mer gesinn hunn a mat deene mer awer och ganz gutt eens gi sinn an deene mer och zougeséchert hunn, datt mer se ënnerstëtzen an eis zesumme mat hinnen asetzen, fir datt och den Droit à l'information hei zu Lëtzebuerg muss kommen. Sujet wou Iech vläit interesséiert a wou mer Iech grad wollte matdeelen, dass mer do weider wäerten zesummen op deem Dossier schaffen. Dann ass de Moien sinn d'Kollegen aus dem Industrieberäich scho op verschidden Dossieren agaangen. Mir hunn ugefaange mat der Liberty Steel. Do muss ech Iech elo net, do soen ech Iech net vill Neies, well Dir kennt do d'Situatioun. Mir hu scho ganz laang dorobber opmierksam gemaach an als OGBL gewarnt, dass dee Businessmodell, wéi en do prekoniséiert gëtt, e ganz prekären ass an u sech e Kaartenhaus ass, wat ganz séier riskéiert zesummenzebriechen. An elo si mer da kuerz virdrun, dee Grupp, déi Bank, déi Bank, déi dee Grupp finanzéiert, oder eng vun de gréisste Banken, huet dann elo Faillite annoncéiert. An elo riskéiere mer, fir an der Situatioun ze sinn, dass keng Sue méi do sinn, d'Fournisseuren net méi kënne bezuelt ginn an dann net méi ka produzéiert ginn. Mir hunn. Dat séier makrieren an da soge gell direkt intervenéiert wéi der wësst a mir sichen elo Léisungen. Mir sinn nach ëmmer an der Hoffnung, dass mer de Betrib gerett kréien, mee mir mussen awer och soen, dass déi Aarbechtsplazen an dee Betrib nëmme ka gerett ginn, wann awer wierklech, wa mer fortkomme vun deem artificielle Konstrukt, wéi dat bis elo de Fall ass, a wa mer laangfristeg Stabiliséierungspläng a Léisunge fir de Betrib fannen, dee wierklech och eng laangfristeg Evolutioun kann kann agoen, fir de Betrib op Dauer ofzesécheren. Mir sinn awer och nach op den Dossier Ampassat agaangen. Hutt Der och matkritt, dass mer do an engem schwierege Konflikt sinn? Well dat do ass esou en typesche gewerkschaftleche Konflikt, an deem ee ka sinn, e Patronat, wat ufänkt, de Leit wëlle Saachen ewechzehuelen oder, d'Aarbechtskonditiounen oder d'Lounkonditiounen méi schwiereg mécht. Mä de Problem ass just hei, Et gëtt elo e bëssen de Covid als Pretext geholl, wéi mer dat och scho leider oft gesinn hunn. An et ass awer guer net de Fall, well ANPES hat mécht super gutt Resultater an déi sinn net touchéiert vun der Kris an deenen geet et richteg gutt. An déi sinn nieft dem Kollektivvertrag, dee gutt, deen do besteet, gi se hin a si wëllen d'Leit u sech ufänken, Méi kosteneffizient, wéi si dat da soen, anzesetzen a mat, fir et elo mol ganz op Ried erauszesoen, mat manner Leit méi Aarbecht leeschten an doduerger d'Charge de travail total an d'Lut setzen. D'Aarbechtsassistente riskéieren, sech ze multiplizéieren a mir mussen, a mir wieren eis do dogéint a sinn do och am Streiden, Dann hu mer e kuerzen Nettoyage, Kollektivvertrag hutt Der makritt, no eise Piquet, dat war en Erfolleg. Als Federatioun hu mer erëm, si mer erëm mat hinnen zeréck un den Dësch komm a mir hu verhandelt an do kënnt et elo zu enger zweeter Reunioun de 26 Mäerz, wou da soll gekuckt ginn, ob eng Eenegung ka fonnt ginn op dem Kollektivvertrag. Mir hunn net vill gefrot, mir froen einfach e bëssen Unerkennung fir déi Leit, déi esou vun der éischter Stonn un d'Covid-Kris bedingt ëmmer weider gedrummt hunn a geschafft hunn an op deem alleguerten ugewise sinn an déi scho säit Joren a Joren am Kollektivvertrag näischt hunn. Niddreglounssecteur, wéi Der wësst, Aarbechtsbedingungen ultra schwéier a mir froen Fräizäit an eng Primm an d'Patronat kënnt elo mat enger Géigenpropositioun. déi awer net bei Null läit, wéi et am Ufank gefaart war, zeréck an da kucke mer, ob mer eng Eenegung fannen oder net. Wann net, da wäerten d'Kolleeginnen, soen ech elo emol einfach esou, sinn déi jo awer majoritär Fraen, do net labber loossen. An déi si mobiliséiert, dat hutt Der gesinn. Déi loosse sech dat elo net méi soen, dass si do näischt, dass do näischt soll passéieren op hirem Kollektivvertrag. An da wäerte mer och do weider protestéieren an a gewerkschaftsaktiounen musse plangen. Dann hu mer e kuerze positiven Ausbléck och emol, also positiv däerf een och bal net soen, mee an dësen Zäiten ass et esou, op déi zwee ultra vulnerabel Secteuren, Reesagencen an Evenementiel gemeet, well an deenen zwee Secteuren hu mer et fäerdeg bruet, dat wat mir elo schonn vun Ufank vun der Kris u soen, komm mir maachen dat, Plan de maintien en emploi sectoriel ze verhandelen, fir eeben eng Garantie d'emploi fir déi Leit ze verhandelen. Dat ass. Dass ass ëmmer en Krisen-Outil, mee et ass awer e gudden Outil, deen eis erméiglecht, elo mol Aarbechtsplazen ofzesécheren. Pardon, ech war nach net fäerdeg mat der Industrie. Do si mer nach op de Kollektivvertragskonflikt bei der Eurofoil agaangen. Jo, dee geet, wann ech elo mol esou ka soen, resuméiert elo deels, wéi de Patrick Feischl eis dat de Moie presentéiert huet, an déi lech Ronn, dee Konflikt. An do gëtt et elo wierklech e bëssen d'Reunioun vun der allerleschter Chance. Mir loossen do net labber. Déi versichen, eise Kollektivvertrag massiv unzegräifen an ze verschlechteren. An d'Leit si bereet, bis zum Äussersten ze goen. Déi si mobiliséiert, déi sinn organiséiert, déi Beschäftegt, déi dat doten och mat opgebaut hunn, dee Betrib, déi dat net verdingt hunn, datt se elo esou ugegraff ginn, an déi loosse sech dat net gewäerden a si hunn dat bewisen a si wäerten et weider maachen an do, wann et muss sinn, gi se do och bis an d'Streitprozedur. Den nationale Virstand huet hinnen haut de Feu vert ginn, fir, falls noutwendeg, d'Streikprozeduren an d'Weeër ze leeden. Et ass awer elo nach eng Reunioun geschwënn op der Schlichtung mat dem Patronat. Wou mer dann hoffen, dass d'Direktioun do alenkt a versteet, dass et net esou geet, dass en net einfach kënnt do ofbauen. Mee falls net, da gi mer do wieder an déi si prett. An elo hunn ech d'Gefill, awer iergendeppes vergiess ze hunn. Dir gesitt awer bei deenen eenzelnen Dossieren do, dass esou vill ass. Hei hu mer nach en Tri gemeet, well an alle Beräicher si mer jo, ah, Servior hunn ech vergiess, si mer am gaangen ze kämpfen. an ze verteidegen, wat mer hunn, respektiv Verbesserungen ze fuerderen an Attacken ofzewieren. A mir si schlussendlech nach am Santésberäich op Servier, op den Dossier Servier agaangen. Ech mengen, déi dierft Iech all e Begrëff sinn. Deen Dossier ass, deen Dossier ass einfach ultra wichteg, well dat ass e, wat hei probéiert gëtt, ass e groussen Aschnëtt an eppes, wat mer virdrun och gesot hunn, déi Privatiséierung vun eiser Gesondheets a Pflege, Versuergung. Den Etablissement public Servior gëtt elo eng, soll elo eng Base légale geschaaft ginn, fir do kënnen Deeler vun der Aktivitéit ze privatiséieren. An et ass en Hohn an an ech, et ass absolut Onverständnis vum OGBL un d'politesch Décisioun, dat doten ze maachen. Dat ass ni gutt an dësen Zäiten, absolut on, onakzeptabel, inakzeptabel, datt se elo wëllen higoen an, E wichtegen Deel vun der Fleegeversuergung hei u privat Hänn auszelaageren. An do hu mer jo eis dogéint gewiert. Mir haten eng Pressekonferenz gemaach, mir haten eng Entrevue mat der Familljeministesch, wou mer hir dat nach eng Kéier un d'Häerz geluet hunn, Wann ech gléck, zitt dee Projet de loi do zréck, well esou geet et net weider. D'Familljeministesch seet eis, et ass guer net esou gewollt, dat ass nëmme fir Koalitiounen am Secteur, um Soins-Secteur ze fannen, zwësche Serge an aneren Träger. Mee wann et net esou gewollt ass, da brauche mer dee Projet de loi jo net an da kënne se deen einfach zréckzéien. A mir wäerten den Don och do net labber loossen, well dat doten ass e ganz wichtege Schratt, dee muss verhënnert ginn. A mir wäerten do hannen dru bleiwen, dass egal wéi dee Projet de loi géif an där doter Form net esou duerchgoen, well ech hunn eng grouss Dier opgemeet fir privatwirtschaftlech Betriber an deem Secteur zouzeloossen. An do riskéiere mer gutt Aarbechtsplazen unzeseeën, ofzeschafen an duerch schlecht Aarbechtsplazen, déi mat niddrege Loun a schwieregen Aarbechtsbedingungen, et ze ersetzen an duerch privat Firmen, wou mer net kënnen an deem richen öffentlechen Beräich do och zouloossen. Also alles hänkt iergendwéi zesummen an duerfir wäerte mer och dat Ganzt zesummen ugoen an eis op deem Plang och wieren. Dat war et zu den eenzele Secteuren. Fir de Rescht hate mer nach eis normal statutaresch Ordre du jourspunkten.